Ýa-da na şu prujina alýa yrgylladanda ýer titrän iki görnüşi bolýar. Longitudinal bolýar, wavelength bolýar.
Salam mähribanlar. Bu günki Mertebe gepleşiginiň nobatdaky sany siziň bilen. Bu günki gepleşigimizde Balkanabat şäheriniň iňlis dili, fizika we matematika derslerine ýöriteleşdirilen ýigrimi ikinji orta mekdebiniň fizika we astronomiýa mugallymy Şamyradowa Gülälek Akmyradowna gatnaşýar. Mugallym, Sizi gepleşigimizde hoş gördük. Hoş bulduk.
Mugallym, Özüňiz bilen gysgaça tanyş edäýseňiz.
Men ýigrimi ikinji, ýöriteleşden ýigrimi ikinji orta mekdebiň fizika we astronomiýa mugallymy Şamyradowa Gülälek. Bir müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy we iki müň üçünji ýyllar adyn aralygynda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň radiofizika fakultetiniň radiofizika bölümini Bu gün fizika mugallym, radiofizik we fizika fizik diýip gutardyk, tamamladyk. Iki müň üçünji ýyldan soňra Gyzylarbatdaky on dokuzynjy orta mekdebe fizika mugallymy diýip kabul edildik. Bärik ýigrimi ikinji mekdebe iki müň on üçünji ýyldan bäri gelip, şondan bäri iki müň ýigrimi bäşe çenli zähmet çekip gelýäris. Mugallym, şu käri saýlap almagyňyza sebäp bolan ýagdaýlar barada gürrüň berseňiz?
Meň ilkinji halypalam enem-atam. Ejem bilen kakam. Kakam köp kitap okaýan, ejem özi mugallym maşgala nemesinden önüp ösen. Biz alty dogan, bäşimizem mugallym aýal doganlar bolup, Onuň nähilidigini, mugallymçylyk kärine men çagalykdan, sadik döwründen başladym, çagalar bagy döwründen başladym diýsem hem bolýar. Mugallymyň maşgalasynda terbiýelendim diýseňizem ýalňyşmarys. Başlangyç bilim beren Ogulşeker mugallym maňa. Ogulşeker mugallym elimizden tutdy, berk tutdy. Bilim almagymyz üçin elinden gelenini etdi. Soňra asyl meň özüm matematika mugallymy bolup fizika matematika bolmagyma sebäp bolan mekdebimiziň direktory Nur Esenow ýoly mugallym, onnoňam matematika mugallymy Güýzgeldi mugallym. Şular matematika agşamlary görüp, aňsat matematika işlenýän usullary görüp, matematikadaky täsin wakalary görüp men özüm hem fizik hem Matematik bolmagy isledim. Asyl kosmonawt bolasym gelýärdi. Ýöne ýene-de soňundan mugallymlar maňa maslahat berdi, seň iň gowy edip biljek zadyň mugallymçylyk käri. Mugallymçylyk ugurda gitseň, mugallymçylyk käri bilen meşgullansaň, sebäbi oňa seniň aklyň we bilimiň ýatgynlygy bar diýip maslahat beren mugallymlarym köp boldy. Hatda ene-atama gelip meniň mugallym bolmagymy isläp, öýe-öýe çillä gelen mugallymlarym bar. Tüweleme görýäňizmi, mugallymlaram öz okuwçylarynyň geljekde haýsy käri saýlap aljakdyklary barada synçy bolýar. Mugallym halky eýýäm şolar siziň ukybyňyzy açyp bilipdirle. Indi häzirki wagtda näçe ýyl bäri siz şul mugallymçylyk kärinde zähmet çekip ýörsüňiz? Şu ýyllaryň içinde ýeten sepgitligiňiz, üst gazanan üstünlikligiňiz barada aýtsaňyz?
Men iki müň üçünji ýylda gutardym, tamamladym uniwersiteti, şondan bäri mugallymçylyk kärine, fizika mugallymy bolup işläp gelýärin. Üstünliklerime ýigrimi ikinji mekdebe iki müň on üçünji ýylda başladyk. Üstünliklerimiz kän sanardan, sebäbi biziň mekdebimiz iňlis dilini, fizika, matematikany, astronomiýany, himiýany, biologiýany, informatikany iňlis diline çuňlaşdyryp öwredilýän mekdep. Okuwçylarymyz üçin Uly amatlylygy bar. Ýagny okuwçylarymyz hem iňlis dilini öwrenýärler, hem fizikany öwrenýärler we ders ara baglanyşygy iňlis dilini köp söz bilme mümkinçiligini gazanýarlar. Mysal üçin, daşyna seredemizde, türkmen dili bilýän adam türkmen dilini bilýär diýip bilmeýäris. Iňlis dili bilýän adam iňlis dilini bilýär diýip bilmeýäris. Edil şonuň ýaly bizde belli bir terminologiýa sözleri bolýar. O dil, olaram bolsa şu geçýän sapaklarymyzda öwrenip bilme mümkinçiliklerini gazanýarlar. Biziň üstünliklerimizi aýdanymyzda, üstünliklerimiz kän. Başda başlanymyzdan Mämmetdaganow Maşat bar. Tüweleme gowy okuwçymyz. Kiçiliginden bäri fizika ýatgyn. Soň Ýegenmämmetow Muhammet bar. Ýegenmämmetow Muhammet şu wagt özi bäşinji kurs fizik. Meniň döwletden ýer alan okyjymyz fizika fakultetinde okap ýör, Magtymguly uniwersitetinde. Soň Artykow Musa, o-da fizika fakultetinde. Täşiýew Annamämmet. Indi Atajykow Arazmyrat. Indi bu ýylam astronomiýa dersinden Altyn asyryň altyn zehinleri atly ders bäsleşigi täze girizildi. Indi şoňa taýýarlygyňyz nähili ýagdaýda geçdi, mugallym? Ilkinji men babatda aýtmak isleýän zadym, Başda astronomiýadan olimpiada girdildi diýlende örän begendim. Sebäbi men astronomiýa bilimini uniwersitetde tanadym. Hojamuhammet Meläýew teleskoby görende diýdim, men astronom bolaryn diýdim. Sebäbi asmanlary görkezip, asman, asmandaky jisimleri görkezip, her seredemizde biz asmanda hem Aýy, planetany, ýyldyzy görýäris we olary bir-birinden aýyl-saýyl edip bilmegem bir aýratyn ukyp bolup durýar. Men begendim. Biziň aýratynlygymyz, hem iňlis dilinde okatýas, birem türkmen dilinde okadan ýagdaýymyzda okuwçymyz biraz artykmaç bilimlere eýe bolup bilýär. Ondan Medine Tülegenowa döwlet derejesinde üçünji ýer aldy astronomiýadan, astronomiýa ders bäsleşigine gatnaşyp. Şu şekilde, indi men okuwçylara astronomiýa sapaga gelende birinji öwretýän zadym, asmana sereden ýagdaýymyzda Aý bilen planetany nähili bir-birinden tapawutlandyryp bileris? Olaryň tapawudyny sereden ýagdaýymyzda nähili aýry-saýry edip bileris? Indi Aý diýýäs, ýagtyjysyn, Aý aýdyňdyr bu gije, gyzlar atarlar gije diýerse, şony ýa Aý aýdyň diýýäs, ol Aý ýagtyjysynmy? Ýa-da Günden gelýän ýagtylyk serpdirýän jisimmi edil aýna ýaly, ýüz görülýän aýna ýaly, şunuň ýaly zatlarmy diýip sorap, neme edilip, okuwçylara öwredenimizde has gyzykly bolýar. Indi seretýäs, Aýa, Aýymyza sereden ýagdaýymyzda Aýyň Türkmen Aýy bize ýörite Türkmen Aýy diýen düşünjäni Türkmen Aýy bar.
Ondan Türkmen Aýyny seredip Aýy seredip diýýän okuwçylar. Çep eliňizi galdyran ýagdaýyňyzda siz K harpy görýän bolsaňyz şu Köne Aýdyr okuwçylar diýip öwredýär. Ondan soňra ýene çep eli galdyranyňyzda P harpy emele gelýän bolsa Päpejedir. Biz aslynda çaga kak täzedikinden egin-eşiklerimize Päpeje, Täze Aý diýip neme düşünmez ýalyk, Täze Aý bolýandyr diýip. Aýyň doglanyna doly aý, aýyň on üçi, on dördi, on bäşi bolýandygyny, onuň ýörite öz çärýekler, fazalaryna görä nähili ýagdaýlara eýe bolup türkmen aýynyň näçesidigini asmana seredenlerinde bilip bilýänlerini aýdyp geçýär, öwretýär. Indi diýip bilýärler okuwçylar, Mugallym biz aýy diňe gije, ýok biz aýy diňe gije görüp bilemzok, aý elmydama bar, ýöne günüň ýagtylygyndan biz aýy görüp bilemzok, has ýagtyjy dymşat. Öňüňizden çykan ýagdaýyna bir ýagty zady göreňizde beýleki zatlary görme mümkinçiligiňiz peseldişi ýaly. Edil günde ýüzem şonuň ýaly bolýar. Okuwçylarymyzyň iň köp bilesi gelýän zatlary şu asman jisimleri bilen köp gyzyklanýarlar. Ony öwretmek biziň üçin uly abraý. Men özümi abraý bilýän, şu okuwçylara öwretýändigime begenýän, bilýän zatlarymy öwretýändigimi. Sebäbi Hoja mugallymyň aýtyp ge Meläýew, Hoja Muhammet Meläýewiň aýtyp geçişi ýaly, bir mugallym sandyga gömelge altyn däldir. Bir mugallym hemme kişiň ullanyp bilme bilýän suw çeşmesidir diýýärdi ene-de. Bir altyny alyp sandyga gömüp goýsaň, şo gömülen altyn bolýar, hiç kime mätäçligi bolmaýar, hiç Peýdasy bolmaýar. Peýdasy bolmaýar, hawa, Ýöne akýan bir çeşme suw, bir suwsaýany gandyryp bilýär. Hawa, teşne adamy gandyrmaly. Hemme zada kömegi ýetýär. Edil şonuň ýaly bizem öz bilýän zatlarymyzy okuwçylarymyza öwredip bilmek hem, ýagny şolary şonuň ýaly soraglar gelen ýagdaýynda şony aýdyp bilmek meň üçin uly bagt. Men begenýän. Şeýle okuwçylarymyň bardygyny we hersi indiki sagada gelýänçäler bir on, on bäş sorag taýýarlap gelýän okuwçylarymyz bar. Şu näme üçin şeýle, bu näme üçin beýle, bu ýagdaýlar näme bolýar? Ynha, ýaňy-ýakynda bolan ýanwar-fewral aýlarynda planetalaryň yzygiderligi boldy. Ähli planetany biz daşaryk seredip çykamyzda görüp bildik. Indi şu wagt öwrenýän planetamyz bizde sekiz planeta diýip gitdik, dokuzynjy planetamyz Pluto, Plut, planeta nemesine çykaryldy White Dwarf ondan soň. Indi şotada diňe Merkuriý belli bir derejede gyşarmada galan planetalarymyz Ýeriň biz özümiz Ýeriň üstünde duransomyz aýyrýas bolýar. Şotada ýedi sekiz diýsek birini aýyrdyk ýedi bolýar, bärden aýyrsak alty. Ine şo taýda alty planetanyň yzygiderliligini arkaýyn görüp bildik. Deňleşen. Hawa, deňleşen. Şeýle daşaryk çykan ýagdaýymyzda planetalary gözegçilik edip bildik. Ony okuwçylar ýörite surat alyp gelýärler däl soraýarlar, Mugallym şu haýsy planeta, bu haýsy planeta? Näme üçin bu bize has ýakyn bolsada ýagty görünen wagtdan bizden daş bolan has ýagty görünýär? Näme üçin munuň reňki gyzyl, näme üçin munuň reňki gög? Ine, şu zatlaryň hemmesi biziň çagalarymyzyň bilesi gelijiliginden. Muňa-da şükür etmeli, nämä şükür etmeli? Arassa asmanymyz bar. Agşam çykan ýagdaýymyzda arassa asmanymyzda gözegçilik edip bilmäge mümkinçiligimiz bar. Sagdyn nesilimiz, sagdyn çagalarymyz bar. Bulary göz, aslynda sada zatlar däl, uly bir bagt. Gelýän çagalarymyz, okuwçylarymyza şuny ýaly düşündirseler, birinji diýen zadymyz, ak asuda, parahat ülkämizde asmanymyza seredip, asuda asmanymyza seredip şu zatlary görüp bilmegem uly bir bagt. Mugallym, Okuwçylarymyz halkara ders bäsleşiklerine hem gatnaşýar. Ine, halkara ders bäsleşiklerine gatnaşyp, şonda orun alan okuwçylaryňyz hakynda-da gürrüň beräýseňiz.
Hindistan döwletinde geçirilen Amita ders bäsleşigine okuwçylarymyz gitdiler. Olar Ýedi sanak orun bilen geldiler, gelenlerinde Mehmet Taganow maşyn, biziň ekizlerimiz bar, Isa, Musa Artypowlar. Bular bizi buýsandyrdylar, guwandyrdylar. Döwlet derejesinde ýer alyp gelip, soňra onlaýn şekilde göni ýaýlymda Kamboça döwletinde halkara taslama boldy. Taslamada biziň okuwçylarymyz, gyzlarymyz ýörite çykyş etdiler. Diýw öder Gunçmammedowa, soňra Zeýnep Ýazmuhammedowa. Şular ýer aldylar, ýer almagy başardylar. Okuwçylarymyz ýer alan ýagdaýynda biz nähili diýeliň, bir çagaň begenişi ýaly biz hem begenýäs. Sebäbi Özüňiz hem gitýäňizmi mugallym şolar bilen bäsleşiklere? Biz bärde o döwür nemesinde nähili diýeliň, Onlaýn boldy. Hä, onlaýn. Onlaýn ugurda bolansoň, onlaýnda göni efirde, göni ýaýlymda bolduk. Onlaýnda bütin zatlarymyzy görkezip, birem iňlis dilini arkaýyn çagalarymyz gürläp bilensoň, ýagny ýene-de Türkmenistanyň baýdagyny abasmana parlatmaga mümkinçiligimiz gazandyk. Okuwçylarda nähili täsir galdyrýar? Özleri nähili gürrüň berýärler şol täsirlikler barada? Okuwçylar ynanyp bilmeýärler, biz diýe, başda özlerine göwni ýetenaklar ynanyp, hemme okuwçylar soňam geň görýärler, biz has ökde ekeniň, hemme okuwçylar, olar gorkup gitýän ýalyk bolup gitýärler, olar has ökde, köp dil bilýär, daşary ýurtlar bilen ýaşan ýagdaýlarynda, ýöne soňundan gelýärler, mugallym biz köp bilýän ekeniň, biziň bilimimiz has güýçli eken, we bilýän zatlarymyz, maglumatlarymyz olara görä has giň eken, şu çagaşlardan bilmeýärler diýip, iňlis dilinde energiýanyň nämedigini kim bilenak diýseňiz hiç kim çykmaz. Iňlis dilinde energiýany bilmeýän okuwçymyz ýokdur. Ýani şol şol nemesinden gidip ýani what is the energy diýende energy is ability to do work diýýän okuwçylarymyz hemmesi näme diýen ýüzde togsan dokuz prosenti aýdyp biler şu şekilinde. Şudan ýaljak nemelerimiz bar, kiçijek zatlarymyz, ýöne bular okuwçylarymyz üçin buýsandyrýan zatlar. Bizi nähili diýenimizde, biri soran ýagdaýynda interneti açyp görende arkaýyn ýatdan aýdyp bilýän zat nemeleri, kesgitlemeleri bolup durýar. Onuň üçin näme diýeýin, her bir mugallymyň öz aýratynja nemesi bolýar, gönezijegi bolýar. Mende-de şo energiýaň nämedigini bildirtmek, sebäbi ähli zadyň başlangyjy Jemlenýän zady bir energiýadan başlanýar, oň üçinem hökman suratda energiýaň nämedigini bilmelimikä diýen da bir okuwçy. Hawa, dogry aýtýaňyz. Indi bir okuwçynyň has üstünlikli bolmasy üçin diňe bir mugallymyň ýa-da okuwçynyň islegi bolmaýar. Bir okuwçynyň üstünlikli bolmasy üçin gazandaky üç ojakdaky üç aýagy bir ara getirişimiz ýaly, bir ýere getirip jemleýşimiz ýaly hem ene-ata, hem mugallym, hem okuwçyda isleg bolmaly. sazlaşyk bolmaly. Hökman suratda arabaglanyşyk bolup durmaly. Şu hökman suratda arabaglanyşyk bolmaly diýen netijä gelýär men. Üstünlik şol ýagdaýda bolýar. Üstün dereje, ýokary dereje abraýa şol ýagdaýda ýetip bolýar. Bir adam üstünlikli bolmak isleýän bolsa, Oňa gollog berýän ene-atasy, ikinjiden mugallymy. We ol adamyň, okuwçynyň özi bolýar. Hawa, mekdepde şol sazlaşygy ýitirmeli-ä bolýar mugallym. Hawa. Mugallym bolmak ýagdaýynda nähili? Mugallym, meň pikirimçe, mugallym edil ýanyp duran bir şem ýaly. Öňünde ýanmaýan şemlerem biziň çagalarymyz ýaly. Ýagtylyklary alyp, öz şem ýanyp duran şemimizdäki odumyzy paýlamak, olaryň ýoluny açyp ýagtylandyrmak biziň esasy wezipämiz bolup durýar. Dogry aýtýaň muny.
Biz, ýani öňümize gelen ýagdaýyny her bir okuwçyny göremde men aslynda bir tohum mykany görýän. Sebäbi her bir tohumyň içindäki ýazylan programmirowaniýasy, programmasy üýtgeşik bolýar. Hiç tohum bir agaçdan bolsada bir-birine meňzemeýär. Oň üçin hem öňüňizde gelip oturýan okuwçylaryň her biri meniň üçin tohum. Olary ösdürmek, suwlamak, miweli bolmak, miwelerinden soňra agyrbaşly miweli, her bir agaç miweli bolandan soň agyrbaşly bolýar. Şolary şo derejä getirmek meň esasy wezipäm, esasy borjumykam diýýän. Şoň üçin hem mugallymçylyk kärini Ýene bir gezek täzeden haýsy käri saýlarsyňyz diýse, mugallymçylyk kärini saýlardym. Sebäbi kärimi söýýän, kärime wepaly bolmaga çalyşýan. Ýani mugallym diýmek, ene diýmek, mugallym diýmek, uýa diýmek, mugallym diýmek, dost diýmek. Gelýän o, neme, täze ýaş gelýän mugallymlarymyza-da şony maslahat berýäris. Indi biz özümize diýýäris, bir mugallym nähili bolmaly, näme etmeli? Sebäbi her hili ýagdaýlar ýüze çykyp otyr. Hiç bir okuwçymyz ekiz bolsa-da bir-birine meňzeş däl. Ekizlerimiz bar. Ekiz bolsalaram bir-birine meňzeş däl. Onuň üçin olaryň olar üçin bize aýratyn bir psihologiýa gerek, aýratyn bir pedagogika gerek. Olar öwrenmeli. Edil öňümizde bir kitap duran ýaly, kitaby okaýan ýaly okap, netijesini getirip, şo taýda bir özümiz özen çykarmaly, netije çykarmaly bolup durýar we olara görä, şolaryň hereketlerine görä biz hereket etmeli bolýar. Soňra okuwçy düşünýär, mugallym şu wagt meň näçe mugallym okuwçylarym bar, gelip diýýär, siz nädip ýetişýärdiňiz diýýär. Hem gorkýardyk, hem söýýärdik, hem sylaýardyk diýýär. Bir mugallym diýýär, beýle üç neme häsiýeti diýýär, birden nemetmek diýýär, kyn eken diýýär. Tabii. Onuň üçin diýen maslahatymyz, biz okamany başarmaly. Her bir okuwçy biziň öňümizde okalman ýatan bir kitapdyr. Olary okamaga başarmaly, olaryň häsiýetlerini öwrenmäge başarmaly. Ukypsyz okuwçy ýok diýen düşünjäni men ýalanlaýan. Her bir okuwçyň ukyby bar. Nähili ýagdaýda bolsun, hökman suratda bir zada ukyby bolýar. Iste maşyn bejersin, iste surat çeksin, iste aýdym aýtsyn, iste matematikany çözsün, kompýuteri çözsün, edebiýat okap, okamagy gowy görsün, çeper edebiýatlary, goşgy ýazmany gowy görsün, dilleri gowy görsün, asmana seretmäni gowy görsün. Ýöne ukypsyz okuwçy bar diýýän mugallyma men garşy çykýan. Dogry. Şol ukyby mugallym açyp, durmuşa geçirmäge okuwça goldaw bermeli, kömek etmeli diýýär. Ýoly görkezijiler bolup durmaly biz esasy. Mugallym ders bermekden başga ýene-de özüňize aýratyn ýolbaşçylyk edýän synpyňyz barada-da gürrüň berseňiz. Hawa men şu ýyl nepi edenden uçurym berýän, uçurym klasy on ikinji synp, ilkinji on ikinji synplary uçurym etýän. Indi şu uçurym klasymyza bütin on ikinji synplarymyza ak ýol arzuw edesim gelýär. Indi näme diýeýin. I want all the best things in the world may all your wishes come true in your life my dear graduation class. Okadýan synplaryňyzda mugallym şeýle-de öz ýolbaşçylyk edýän synpyňyzda adatdan daşary, sapakdan daşary ýene-de nähili çäreleri gurnaýaňyz? Nähili işleri alyp barýaňyz okuwçylar bilen? Şo barada-da gürrüň berseňiz. Bir sapagy okuwçyňa has gyzykly etmek üçin biz esasy demonstrasiýalary görkezmeli bolýarys. Ýagny edip bilýän kiçijek tejribelerimiz. Mysal üçin basyşy düşündirenimiz ýagdaýymyzy düşündirenimizde basyşyň nähili zatdygyny, nähilidigini, towugyň bilen ördügiň aýaklaryny alyp haýsynyň ýüzüp bilýänini, haýsynyň ýüzüp bilmeýänini, agzymyzdaky dişlerimiziň azy dişlerimiziň meýdanynyň uly bolup, öňdäki dişlerimiziň kesiji dişlerimiziň meýdanlarynyň kiçi bolmagynyň sebäbiniň nämedendigini, öz Demiriň giňäp bilýärmi, giňäp bilmeýärmi? Bularyň hemmesini okuwçylara janly edip görkezen ýagdaýymyzda demonstrasiýa esasynda has gyzykly bolýar we unudylmaýar. Sebäbi her hili ýagdaýda ýatkeşligimiz bar. Mugallym gürlän wagtynda ýadynda saklaýan okuwçy bar, ýazan wagtynda şony alyp özlerine etdirip, özlerine görkezen ýagdaýymyzda has hem gowy aklynda galýar. Mysal üçin, iň sadaja zadymyz elektroskop. Biz diýýäs, tebigatda iki sany wariant bar, položitel we otrisatel diýýäs. Biz şu elektroskobyň sadaja usulla ýasalmasyny okuwçylara görkezýäs, özleri ýasap gelýär. Ýa-da bat börek diýeliň. Bernoulliň prinsiplini düşündiren ýagdaýymyzda okuwçylara bat böregi nähili ýasamaly, nähili uçan ýagdaýynda neme Haýsy bap gerek gowy uçar, sebäbi näme? Şu ýagdaýlary düşündiren ýagdaýymyzda okuwçylara has höwesli hä, fizika diýýän zadymyz diňe bu zat däl eken, şu beýleki zatlary ýasaganymyzda fizika onuň düşünýärler. Fizikany bilýän adam bir zady uçýan bolsa, işleýän bolsa diýmek gowy bilýär şo fizikany diýip netije çykarýarlar. Iň ýönekeýi nähili diýeliň ellerine bir kagyz alan ýagdaýlarynda şo kagyzy Dürli şekilleri berip origami usullary ýasanyňyzda görkezip berip bilýäris. Mysal üçin, bir guşjagaç ýasaýas ýa-da bir güljagaç ýasan ýagdaýymyzda şolaryň haýsy gowy hereketlemesi bolýar, haýsynda gowy uçuş bolar, haýsy gowy aşak gaçar, ýeriň dartuw güýji haýsyna nähili täsir eder, şulary görkezen ýagdaýymyzda okuwçylara has gyzykly bolýar. Ýaryşlar etdirýän özlerine, dürli-dürli ýaryşlar etdirýär. Mysal üçin. Merkezi nokat nirede adam bedeninde? Şu ýagdaýy şu hereket edip bilen hany kim edip bilýä? Edip bolmaýan hereketlerimiz bar. Şuny eden okuwçy hany bir göreýin ýa edip bilen mugallym näme üçin edip bilen zat diýen soraglar ýüze çykan ýagdaýynda adam bedeniniň merkezi nokadynyň niresdigini şul ýerde biz merkezi nokadymyzy üýtgetýänligimiz barada Mawy nime diýýäris ýörite ýa-da diýeris. Düşünje berýär. Hawa, düşünje berýär. Ýa-da reňkler barada aýdamyzda, adamlarda ýörite nime bar? Keseliň bir görnüşi bar, daltonizm diýen, reňk körlügi diýen keseliň görnüşi bar. Dürli testlerimiz bar, ynha, sekizinji synp okuwçylarymyza nemen, şo taýda reňkleri aýry-saýry edip bilýärmi? Reňkiň içinde haýsy sany görýärler? Şunyň geçjek oýunlar bilen biz okuwçylaryň haýsy reňke has ukyplydygyny, reňkleriň hemmesini görüp bilýärmi, göz ýagdaýynyň işleýiş prinsipi nähili, haýsy reňkler bizde esasy reňkler bolup durýar, şular diňe oýunlar esasynda görkezilende ýatda galyşy bolýar. Şu reňklere sereden ýagdaýynda, mysal üçin, şuňa sereden ýagdaýynda haýsy reňk diýýär, ýaşyl reňki görüp bilmeýär. Ýaşlaryňky görüp bilmeýän okuwçy şuň içinde otuz ýaşyň bardygyny bilmeýär. Ondan şeýdip seretýär sen haýsy reňki görýäň haýsy reňki göreňok ony okuwçydan sorap bilýär. Ondan öňküsine görä. Analiz etýär haýsy reňk ony şeýle sereden ýagdaýynda gyzyl reňki görüp bilmeýänler şuň içinde togsan ýedi kyrk bäş bardygyny görmeýärler.

Bir tonna gürlemeli däl. Biz Mugallym artist bolmaly diýýär. Okuwçyň göwnüne artist bolmaly. Diýýärler mugallym siz medeniýete giren bolsaňyz hökman suratda gowy kä nämederdiňiz diýip derejä gelerdiňiz diýip. Ýöne mugallymlaryň hemmesi artist bolmaly. Biz mugallym şol ukybyň barymyzda bolmaly we okuwça görä şu hereket edip bilmeli. Sesimiziň çykyşy, tonumyz şularyň hemmesini biz sazlap bilmeli. Gypbalçylyk mugallym diýmek näme diýmek? Mugallym hemme zady başarýan bir janköýer bolmalyka diýýärler. Iň köp soralýan sorag şu, mugallym näme üçin Gün doganda we batanda uly bolýar, Gün ýokary depämizdekä kiçi bolýar diýip soraýarlar. Ol Gün ulalyp kiçelýärmi diýen düşünje näme diýýär, ýüze çykýar. Aslynda. Gün ul batanda we ýaşan ýagdaýynlarynda uly görmeýäs län biz näme etýäs gün dogan ýagdaýynda we batan ýagdaýynda ýeriň üstündäki jisimler bilen deňeşdirýäs onda güni biz uly görýäs ýokaryk asmana seredemizde günüň ýökejigi deňeşdirmäge zat bolmazda onuň üçin kiçi muňa gözüň illýuziýasy diýýäs ýagny illýuziýa diýýäs biz başda doganda we ýaşanda kiçi görmeli çagalar soň diýýärler hä diýýär. Illýuziýa diýen zat şul eken diýip, özleri soňra göz ýetirýärler. Döwlet olimpiadasyna gidende okuwçylar bilen bileje gitmäge mümkinçilik döredi. Şonda giden ýagdaýymyzda okuwçylar bilen ýörite biz gezelenjekdik Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetine. Indi asman çimleri öwrenýän Kosmos, Ýer jemgyýetiniň alymlary Arkadag şäheriniň açylmagynyň bir ýyllygy mynasybetli bize ýörite Arkadag ýyldyzyny Asmandaky bir ýyldyzynda Arkadag ady goýuldy we şu Arkadag ýyldyzyny täze açylan ýyldyza gözegçilik edilen teleskoba sowgat berildi. Ondan bu teleskoby biz Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde eken oňa görmegi miýesser etdi. Baryp okuwçylarymyz bilen gözegçilik etdik gaýtdyk okuwçylarymyz bilen bilelikde şu ýagdaýda. Bizde tehnologiýalaryň, ýagny sanly tehnologiýalaryň ösmegi üçin uly mümkinçiliklerimiz bar. Tüweleme mugallym, yhlasyňyz ýerine düşsün. Mundan beýlägem ýene-de astronomiýa dersinden üçünji ýer alan bolsaňyz, birinji, ikinji ýerlere-de ýetmek nesip etsin size mugallym. Aýdanyňyz gelsin, sag boluň, minnetdar. Mugallym siz diňe bir okuw çogatmak bilen däl-de, Ýene-de okuw gollanmalaryny taýýarlamakda hem-de programma düzmekde ukybyňyz has hem ýokary diýip eşitdik. Şol barada-da gürrüň beräýseňiz. Indi programmirleme bolan ýagdaýynda biz esasan Android sistemasynda C plas plasda işleýäris. Nähili diýeýin, adam bir islendik Oýla, islendik oýlap tapyş şoňa mejbur bolaňda bolup çykýar. Mysal üçin, bir zat, sözlük gerek bolýar, şo dilde tapman, tapmadyk ýagdaýynda men şu dilleri bilýärkäm näme üçin şo sözlük ýok diýip bilýär. Onnoň na biologiýa ýaňy men birinji ýer aldym özüm aslynda. Baý biologiýadan sözlük nimetdik, ýasadyk. we programmirlemede öz mekdebimiz ýigrimi ikinji mekdebiň adyndan birinji orna mynasyp bolmak nesip etdi bize. Ýörite iňlis diline, türkmen diline, rus diline girýär we giren ýagdaýymyzda bize üç dilde-de aýdyp berýär terjimesini, habarlaryň terjimesini we edebiýatça ser edebiýatlary okamyzda, biologiýadan islendik ýa-da medisina degişli ýagdaýlarda kitaplary okamyzda arkaýyn terjime ulanyp bilýän aýratyn biologiýa sözlügimiz.

fizikanyň we astronomiýanyň üsti bilen düzüm, ýagny mysal üçin diýeýin fizikadan sorag gelýär we o soraga görä okuwçy jogap berip gidýär. O ýagdaýlary men öwreden zatlarymy nähili öwrenipdir, nähili özleşdiripdir şol programma hem gyzykly bolýar, ýatda galyjy bolýar. Şol şekilde okuwçylara gyzykly bolar ýalyk edip programmada düzdüm. Okuwçylara nemesine gyzykly bolýan zatlar indi oturyp diýýäris bir zady nähili gyzykly edip bolar, bir zady nähili ýatda galar bolup biler, galar ýalak edip bolar. Ýani esasy maksadymyz şu bolup durýar. Diňe öwretmek däl, ýani öwreden zadymyzy durmuşa geçirip ulanyp bilmek ýani maksadymyz bolup durýar. Bir. Mugallym, okadýan synplaryňyzda, şeýle-de synp ýolbaşçylyk edýän synpyňyzda ene-atalar bilen işlemek nähili? Indi başymyzdan geçen gysgaça, gyzyklyja wakany aýtsam, biz sapagymyz iňlis diline geçende, bir gezek bir ene-ata gelipdir. Ondan çagasynyň ýagdaýyny bilmegi isleýär, okuwa ýetişdigini, ýagdaýyny soramak üçin. Jaňa çenli ders gutarýança daşyndan garaşyp dur. Bizem iňlis dilini öwretýäs. Ýaňky ene-ata geldi, ýanyna bardym, ýüzüme seretdi, seretdi, gitdi. Soňra okuwçyny çagardym, ýaňkyça, Siziň ene-ataňyz näme üçin geldi? diýip soranda, Mugallym bilemak diýdi. Ine, soňky sapar gelende, ýaňky ene-atam bilen gürleşen ýagdaýymyzda, şonda näme üçin gidenim barada soradym, arkaýyn türkmen dilinde gürleşdim. Ol meni başga milletdenmikän, türkmen dilini bilmeýänmikän diýip düşünipdir, şonuň üçin haýsy dili gürlejegini bilmäni yzyna gidipdir, ýüzüme seredipdir. Men ýüzüne seretýän, salam diýsemem, onda-da düşünmedi. Şol ýagdaýda Iňlis dilinde okadan soň sapaklarymyzy şuny ýalak ýagdaý boldy, daşynda diňläp durupdyr we haýsy dilde gürleşjegini bilmäni gelip gidipdir. Şony ýaly pursatjykla pursatjyklar bar. Iňkän kynçylyklar çeken zat. Sebäbi ene-atalaryň hemmesiniň öňünde goýýan maksatlary bar. O-da çagalarynyň bilimli, ylymly bolup ýetişmegi. Hersiniň her bir okuwçynyň bir käre eýe bolmagyny isleýärler. Oň üçinem Biz ene-atalarymyz bilen habarlaşýarys, ene-atalaram bizi goldaýarlar, bizem olary goldaýarys, kömek etýäris, şeýdip okuwçynyň has bilimli bolmagyna itergi berýäris. Mugallym ýokary okuw mekdebi tamamlap, mekdebe gelen täze mugallymlar bilen halypaçylyk, şägirtlik ýoly bardyr. Ine, şol barada öz halypaçylyk edýän mugallymlaryňyz hakynda gürrüň berseňiz?
Indi gelýän ýaş mugallymlara biz edil uýa ýaly, gaýa dogan ýaly bolmaly, birinji usulda we okamagyň hiç ýaşynyň bolmaýandygyny düşündirip bilmeli. Ýa elmydama biz gözleýişde bolmaly, okamakda bolmaly. Sebäbi her gün täze ylymlaryň açylyşlary bolýar. Onuň üçin biz has köp bilýän bolmaly. Sebäbi okuwçylar bizi näme diýip bilýärler, bir ýerleri agyrsa-da gelip, Mugallym çyraýym agarýar, näme üçinkä diýip sorap bilýärler. Bizi dogtor ýerine goýýarlar. Ýa-da plan ýagdaýda bir ýeri bir zat etjek bolýan weli, şu näme üçin işlänokka diýip, bizi inžener ýerine-de goýup bilýärler. Gurluşyk etjek bolýas, bu nähili? Şu zatlardan, hemme zatlardan biziň başymyz çykar ýalyk biz okaýan adamlar bolmaly. Ilkinji berjek maslahatlarym ýaş hünärleriň, hünärmenleriň gelýän Ýaş mugallymlarymyza elmydama bilim gözleýşinde bolmaly we nähilidigini, bilimiň bilimiň gözleýşinde bolşumyz ýalagam eýe bolan kärimizi söýmeli. Eger o kärimizi söýmesek, bolmaýar we güler ýüzli bolmaly, ýylgyryşly bolmaly. Sebäbi näme diýilýär, şu sözi, şu goşgy bentlerini gowy görýänden, Ýylgyrýan adamyň ýüregi ýagty, Ýylgyryň siz bir-birege ýylgyryň, Ýylgyryş bagş etýär nurana tagty Ýylgyryň siz bir-birize ýylgyryň Sebäbi ýylgyrmak köp zady üýtgetýän. Üýtgetýän. Mugallym şeýle täsirli, gyzykly gürrüňler berdiňiz. Köp sag boluň. Size saýlap alan käriňizde kesbiňizden kemal tapyň diýesim gelýär.
Okuwçylaryňyzy okatmakda, ile görelde bolmakda, halkyň içinde abraý gazanmakda mundan beýläk hem uly üstünliklere ýar bolsun! Janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun! Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüne Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda mundan beýläk hem işleriňiz rowaç alsyn, üstünliklerden üstünliklere ýetmegi arzuw etýän bolyň! Sag boluň! Menem size sag bolsun aýtmak isleýän. Minnetdarlygymy bildirýän. Sag boluň! Mähribanlar, şunuň bilen merkezi gepleşigimizi tamamlaýas. Indiki sanymyza çenli hoş sag boluň!